Imu, imula, imula marach na ngono ya. DJ wadi, wadi, DJ, DJ.
Ay maka kama ya vina tunge gikano. Ako DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Joka jana muntie. Untie. Ere Migori County, Migori County, Migori County ere. Onge jo Migori ka. Gima nyaka ung'e gi Migori County. Nya Migori kikawo nyaka ibede gi puoth niang' moro matin miketo ne tokot nus mar puodho no nyamo to modong' oloso go nguru mano nya Migori dak Omabei Omabei dalawa wapi Omabei Omabei Omabei mano Omabechwa nyikindu man kae Un ka. So, soma kindu norumo koro wang'ni chuno uni nyaka itiekiga ka chuori mano wachni. Kisumu City, Kisumu City, Kisumu City. Swaga osewacho tiju, ubayo ka gidwoko return to sender. Watieko gi Kisumu. Siaya Kababa, Siaya Kababa. Kababa, kababa, kababa. Josiaya, wan un kuwaka urau town ung'i kaka iloso round about koro kudok siaya To birthday kek mano wang' cha ugol oko. Ukuodo wiwa. Ero uru kamano jokanyanam. En odiochieng' makende. Mathayo dhiang' kata nyara ere mantie machiegni. Ok nyara emi miyo dhigo. Mathayo piero ariyo gochiko. Wes adek. Wang'e matindo achiel. wacho ni mon chendo. Mon timo ang'o? Ka in ng'ama dichuo to ng'i dhako mane bathi nyise ni mon chendo. To ka in ng'ama dhako to dichuo bende bathi, lokri nyise ni dichuo chendo saidi. Chuo wetena. De onge joma mon, dikoro wan e puodho mar Eden nyaka sani. Kendo puodho mar Eden kacha ne waninda ninda kichiewo ni timetho tineng'o, imetho tineng'o. Dong' mano kaka ne watime, chak gi mor kich, chak gi mor kich. To research oseyudo niya, asefwenyo ni thuond cha ne ok omanyo hawa. Awa ema nodhi omanyo thuol ng'at adi? Nyiwa gi dongu ng'egi. Nowuotho awuotha awa be wuotho, thuol be oninde bath yien kamoro onyango. Kato awa kalo, to ng'iyo thuol, to neno thuol, to ning'o ne wang'e, to nyise ni boina. Onyise ni bocha to ni aji golna, golna form to ka thuol bukore ni bedo masai thuol sai matin nikech thuol ne thuol madichuo wajoma chuo wan ga sai to ka thuol omo ni ringo ni dhini To hawa ni nani? Odhi to rodhe ang'owa hag. To wan joma chuo waluoro gi kaliet wamelt. To ka thuol osemelt ni to bet kamano bet kamano. Emomiyo ineno ka sani Nyithindo ma nyiro sikonwa ni gidwaro tall, dark and ne ne joma nyiri apenjou joma nyiri gini ka de weya weya tol gi dak ka de ang'o ma de otimore ang'o ang'o ma de ok otimore nyaka an samni ne biya biya mana apenjo ne osiepa moro anti ng'e ni an told aka ndan sambe ok ochuna kech gweng'wa an ema an ema an wuoyi ma jaber ma ka nyiro biro tiluongo ni for example mana an koro hawa koseneno thuol thuonni ne rateng' to bor to nyilni. Koro tol noa e rabor mar thuol cha. Dak noa e thuol marateng'. Handsome noa e nyilni ne cha. Emomiyo inena nyilni. Mon timo ang'owa? Kendo gichendo ang'owa? Saidi. Omiyo ineno ka an wuo Nyaseme akawo jaoda mahero ariera kode aa muindi nochula mi abocha cha abirogo awacho ni nyar mama bi akaw ni ang'owa kuota abro dhi to ok ma ok awuotho gi jaber to wadhi e bucha kwasedhi e bucha dhi kawo ne jaber kuota momiyo awacho ni mon chendo jabucha penjo chiega kawinjo ni minathung'a Kawuono mi ich koso stek. Ai. Kendo embo nyiero odwoke niya tima tima kaka wajatimo cha to antie eh? mon tima ng'owa koro tall dark and handsome cha weuru handsome no nikech joma nyira da miyo usikret moro ka ka in dhako to chuori raracha raracha kanyo an aonge kanyo awacho ni chuori chuori raracha dichuo ma raracha ok itamri ikawo chumbi timore kae to ikawo ndim matin tipore kasto ok irito kwe ilarori kode kapod otimo ang'o oliet koro we utamoru chuo ni chuoro richni mond tim ang'owa an nyoche kafwenyo Nyoro ka an nyaka ne nyuola nang'e ni Roskoko en mano ganda moro minyoko nyoyo. En oganda moro minyoko nyoyo, orachar gi rakwaro kama, to kochwake ma ok onyo kode nyoyo, to ok ochwake gi mabgadi. to da kuodho ji e dala kanyo sasa. Mane Rose Coco mana ng'eyo koso un ung'e moro. To kidhi e chiro isedonje chiri idwa ng'iewo oganda ting'iyo jouso king'iyo kineno miyo ma mane man gi Rose Coco legit Kiyudo ma gine kama en ok ouso rosko ok ouso dengu dengu. Koro kik inyiew gima ok oteri ang'owa e chiro. Omiyo jokama an awacho niya chakre kawuono Mathayo piero ariyo gaboro wacho ni mond tim ang'owa chendo. Erouru kamano jokanyana.